Right, ahwɛfoɔ mma mu nyinaa kɔ aba ɛde ba PS TV so ɛda mo ase sɛ moanya mmerɛ na da biara no mohwɛ yɛn ɛne yɛde nkɔmmɔtwetwe soronko bi ɛbrɛ wo ne nyinaa ne sɛ nsa ka ɛyɛ awuraba fɛɛfɛ A Kyesɛ wohu no a huh w'ani bɛgye yie paa. Ne ho ɔfɛ papa. Ne nyinaa ne sɛ dwumadie kɛseɛ bi kɔ so wɔ Akuapem na yɛn nsa aka no wafiri Akuapem bepɔ no so na waba na PSTV yɛne no ba bɛdi nkɔmmɔ. Ne nyinaa yɛ Mister and Miss Akuapem 2021 a ɛrekɔ so wɔ Akuapem hɔnom nti ɔno deɛ he she knows more about the program Nti ɔno bɛka bebree no ara de akyerɛ yɛn. Na ne din a yɛde to aba de ma no no yɛ Mena. Ɔba so a, yɛde code no, deɛ abɛyɛ a ɔbɛto aba ne kwan a yɛbɛfa so a ɔbɛtumi akɔ n'anim nyinaa bɛma mo. Na deɛ meka de akyerɛ wo a wohwɛ me no sɛ, menhwɛ interview no kɛkɛ na mmom kyerɛ wo dɔ show some love show some love deɛ abɛyɛ ne sɛ wobɛfa wo phone no na afei no yɛakyerɛ kwan a bɛfa so a wobɛtumi ato aba no medeɛ na kamnyaeɛ na nkɔakɔ gye kuruwa no sane sɛ ne ho ɔfɛ ɔyɛ eloquent ogyina ne nan so a obɛtumi aboa paa medin deɛ ɔdi asɛmpa kwadwo agyei wohwɛ papa story tv live deɛ ka nyinaa sɛ stay tuned yɛbɛba na afei deɛ aka nyinaa nso yɛde abrɛ wo metwa me ho aba

Me din de Mena Afua Odayi Asiedu. Meyɛ Okuapɛ nipɔ, na wɔ Mister and Miss Akuapem akansi yi me na meregyina de ama Tutu Akuapem a yɛn mena nyɛ da kpɛ da katram, Apɛnimɛdintwo, ɔman a yɛnnim yɛn abɔse. Yiw, Saa nneɛma yi nyinaa, sɛ wobetumi ahu na wɔatumi ate yɛn abakɔsɛm ne okuapɛman abakɔsɛm de a, na ade baako pɛ na ɛsɛ sɛ woyɛ ma me, esiane sɛ mpahini se, Baanu sõ a emia, dua koro wɔ wɔn nso gye mframa a ebuw. Ɛno nti bɔ mmɔden na tow aba no ma me. Ɛno pɛ na ebetumi aboa me na manya ahoɔden soronko na daa ne daa nyinara matumi aba abɛbɔ okuapɛman amanne ne amammerɛ ne tutuman amanne ne amammerɛ ho dawuru de ama wo. Ade no a wobɛtumi ayɛ ara ne sɛ wobɛfa w'ahomakyerɛfo no na woatumi amia star seven one three star nine zero zero hash. Womia so a, wobɛhu sɛ din mmaako mmaako anum bɛba. Saa mmaako mmaako anum no a edi kan no, menka ho bi, na mmom wohwɛ ase hɔ a, wobɛhu sɛ wɔatwerɛ ninety nine Ana aduokron akron. Bɔ mmɔden ara na bua no gu wo fon no so. Wobɔ pɛpɛɛpɛ, wubehu sɛ din foforo asen aba. Me na meto so du. Me na. Din no a ɛwɔ hɔ no yɛ me na. Spɛlin no yɛ M-E-N-A, me na. Ɛno no, wobɔ mmɔden ara mia du no so a, wubehu sɛ afei option foforo asen aba, na woadi so fɛfɛɛfɛ dodow biara a wopɛ sɛ woto ma me no, na wɔato ama me. Ɛno no wie a, ɛno pɛ na ɛbɛtumi ama m'ahoɔden no, na daa ne daa nyinaa maka saa akansi yi mu, na matumi abɔ Okuapɛman aman no ne amammerɛ ho ban. Megye di sɛ wodɔ me. Me nso medɔ wo. Ɛsiane sɛ yɛn nyinaa no, saa nsa no yɛbɛtumi awie pɛyɛ no, yɛnnodɔ yɛn ho. Sɛ wodɔ me deɛ a, ɛyɛ a na woato w'aba no ama me. Mister and Miss Akuapem, Promoting and Projecting Our Culture Mister and Miss Akuapem, Ofie pɛɛ, Okuapɛman te ase.
Right ahwɛfoɔ yɛsan so ma mo nyinaa akwaaba de ba PSTV so Papa Story TV live on Facebook, YouTube, Instagram and all the social media network. Mekaa sɛ ɛnɛ mede abayewa kama kama kama kama yi bɛba na me ne no abɛdi nkɔmmɔ. Mehyɛ mo bɔ sɛ yɛbɛdi saa nkɔmmɔ na ne nyinaa ne sɛ woyɛ Miss and Mister Akuapem anaasɛ Mister and Miss Akuapem 2021 ɛtɔ dwa ɛwɔ bepɔ no so, ɛbepɔ tenten no a wofoa wonwie da ne hɔ. na ɛnnɛ saa dwumadie no rekɔ so wɔ hɔ a, kyerɛ sɛ, wohwɛ abaayewa a ɔgyina ne nan so a ɔbɔ adwuma yie na obiara reto n'aba de ama no a, ɛne sista yi fɛfɛɛfɛ yi a ɔte me nkyɛn a yɛfrɛ no sɛ Mena a ɛnnɛ yɛbɛdi ɛyɛ saa pageant no ho nkɔmmɔ na wakyerɛ ɛkwan a ɔfaa so a ɔno koraa ɔtumi bɛyɛɛ bi na afei kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtumi ato aba de ama no. Deɛ meka kyerɛ wo ne sɛ, mɛnhwɛ kɛkɛ, na mmom boa yɛn, nanso to na fa ne din kɔ, sɛnea ɛbɛyɛ a at the end of the contest no, ɔno betumi ahuri adi kan. Na minim sɛ wo a wohwɛ me nso deɛ, wobɛyɛ ama no ayɛ fɛ. Ɛɛ, ɔdɔfo pa, mmoa kɔ aba. Yɛ agya. Ampom te sɛn? Nyankopɔn adom, me ho ye paa. Ɛɛ, hi Papa Story TV. Yeah, me ho. Wobɔ adwuma paa. Yeah, how do you feel here?
Oh, biribiara deda n'akwan mu paa. Biribiara deda n'akwan mu. Eh, dwumadie bɛn na yɛka ho asɛm yi? Eh, sɛnea wodii kankan no, dwumadi no yɛ Mister and Miss Akuapem 2021. Wei yɛ the maiden edition. Na kyerɛ sɛ wei na edi kan koraa yɛwoyɛ wɔ Okuapeman mu. Na yɛde reboa ama Yɛaka okuapemɛn nyinaa abom esiane sɛ wohyɛ okuapemɛn mu a, yɛwɔ mantam mmaako mmaako dunson, seventeen towns, ɛna etumi ka bom na ɛyɛ okuapeman, fiti kuro bɛɛb fiti Brekuso kɔpem Ɛprɛde, ɛna kyerɛ sɛ yɛwɔ seventeen towns, ɛno nti no ɛɛ adwumakuo a wɔn din de Chilke Modelling Agency ɛne okuapem hene kaa wɔn ntama bɔɔ mu hui sɛ ɛsɛ sɛ wɔtumi boa ma okuapemɛn nyinaa yɛka yɛn ho bom, ɛno nti na wohyɛ. Ɛɛ, atifi asɛm anaasɛ adeɛ a ɛda so a wɔsɛ unifying, promoting and projecting our culture. Yɛreka Okuapemɛn nyinaa bom. Yɛwie a yɛatumi abɔ yɛn aman ne ne amammerɛ ho dawuru na yɛatɛn atumi ato apete wiase nyinaa ma obiara ahu sɛ yiw, Okuapemɛn nso, yɛwɔ aman ne ne amammerɛ a ɛyɛ fɛ na ɛyɛ akɔnnɔ sɛ obetumi tu ho kwan afi aburokyiri, ne kuro so, ne man so, Ɛba bɛhwɛ bi, sɛdeɛ obi wɔ hɔ ɔtu kwan ara kɔ Asanteman mu no, saa ara nso na Okuapeman nso obi bɛtumi atu kwan aba aba abɛhwɛ yɛn aman ne ne yɛn amammerɛ a ɛyɛ fɛ. Oh ok ok nti na ɛsɛ where first ever. Mpakyɛw yiw, eyi yɛ nea edi kan. Oh ok na moyɛ how many contestants? Eh ne yɛ na yɛyɛ maako maako seventeen eh yɛbɛka no sɛ du nson du nson mpakyɛw yiw. Nti ebi afim? Eh, for now ne de, yɛ, yɛaka thirteen. Okay. For now de, yɛaka thirteen. Alright.
Eh, yɛka sɛ beauty pageant a, eh, ɛyɛ adeɛ bi a ɛso yie. Ne nyinaa ne sɛ ɛkyerɛ one, ahoɔfɛ, two, boldness. How a wobɛtumi a express wo ho wɔ nnipa mu, how a wobɛtumi akɔn ne obi ne saa nneɛma yi brɛ. Eh, I see you to be a pretty lady, alright. Ɛdɛn na ɛkaa wo na ɛma wokɔ join saa pageant wei? Eh, me de fiti me mmɔfra ase at the age of let's say me mfa no sɛ thirteen saa time na mewɔ class five ɛna mehyɛ ase. Efi ase ka anwensɛm wɔ sukuu. Ɛno nti no, ɛba ne kasa a, woba me kurom Tutu Akuapem a, obiara nim sɛ mepɛ kasa pa ara. Na me me me mesuaa sɛnea wɔkasa wɔ nnipa mu, enti mensuro nnipa anim ne kasa. Sɛnea wodii kan kae no, sɛ ɛba no akansi bi sei a, wohia obi a ɔwɔ akokoduru, ɔnsuro nnipa anim ne kasa. Obi a obetumi agyina nnipa anim akasa a, Biribiara remmɔ ne hu. Ɛnna migye di sɛ saa nneɛma no nyinaa nso mewɔ. Na nea etwa to koraa de, wohwɛ me nso a, sɛ me mpɛn aduasa, me ho yɛ fɛ kakra.
Ahoɔfɛ deɛ, wo a wohwɛ koraa wodi wodi ho adanse. Wei nso deɛ, black beauty. Wei no makeup asɛm biara, no makeup asɛm biara. In fact, eh, wakyerɛ wakyerɛ deɛ nti a. Okay, eh, na eh, atiefoɔ nso hwɛ o, wɔbisa sɛ program no ɛstartee sɛn na sɛn na ɛkɔ akɔwie? Eh, program no de, yɛfii ase first August, nti no yɛ, eh, Nyame boa a, Sunday yi a ɛda yɛn anim yi ne fourth week a yɛreyɛ, na nnawɔtwe mmaako mmaako anan a yɛayɛ nnɛn, na nnawɔtwe biara yɛwɔ biribi a yɛyɛ, nea edi kan no yɛsaw fɔntɔmfrɔm, wobɔ Okuapemma mu a, ɛnyɛ asaw paa a ayɛ a yɛsaw yɛ fɔntɔmfrɔm asaw, na yɛwie yɛkyerɛ ase, nea edidi hɔ nyinaa nso no Ɛyɛ dwumadi toatoa so ma yɛyɛɛ no fɛfɛɛfɛ last week anaa nawɔtwe a ɛtwaam Kwasida yi yɛhyɛɛ yɛn mpɔtam ayɛane bɔne bi kɔ so mmaabun no mu yɛbɛka wɔ brɔfo kasa mu sɛ deviant behaviors ɛno nti yɛkasa de faa ho a obiara bɛdaa saa nneɛma no adi a ɛyɛɛ fɛfɛɛfɛ mimi sei yɛwiee no last week me na me winii most eloquent Eh, award me na mefae. Nti no, yɛnim sɛ, eh, yɛrebɔ yɛn ho mmɔden, nanso mpanyin no sɛ, Dua koro wei gye mframa abu. Baako wɔ hɔ yi, ɛnyɛ kwae. Nea mihia ne sɛ, adɔfo a morehwɛ me mprempren yi, mo nyinaa mobɛka mo ho abom na moatae m'akyi na matumi ahyɛ ahenkyɛw no, esiane sɛ me de, m'anisoadehu kɛse nti a merekɔ saa akansi no ne sɛ, wobɔ okuapemma yi mu a, Edu eyi yɛ so, edu sɛ yɛrehyɛ afɛ bi a, wubehu sɛ mmofra nketewa, wɔn a wɔreka anwensɛm ka, wɔn a wɔresaw bɔmbɔ, wɔn a wɔyɛn akyene nso reyɛ. But ebewie akyi no, saa nkurɔfo yi, hena na ɛboa wɔn? Wɔdede ne saa na wɔde anyin. Wɔn a wɔde wɔn ho bɛhyɛ nneɛma bɔne mu na wɔde wɔn ho ahyɛ nsanom mu ne saa nneɛma no mu, esiane sɛ wɔannya ɔboafo bi. Ɛno nti no, Nyame yɛ m'adom na mehyɛ ahenkyɛw no sɛ Miss Akuapem a megyina hɔ yɛatumi apɛ beae baako a yɛbɛbɔ Nyammaa ne ne Nyammamerɛ ho dawuru wɔ hɔ sɛnea obroni bɛka se Cultural Centre no, yɛpɛ baako a yɛn nyinaa yɛbɛtumi akɔ hɔ. Ɛno nti obi tu kwan koraa bɔ nim sɛ beae wei na merekɔ akɔhwɛ Okuapem Anyammaa ne ne Ammamerɛ. Ɛno nti mede m'anisoadehu no yi. Megye di sɛ wo nso wobɛboa me ama no atumi awie pɛyɛ. Alright, na yɛbɛbisa sɛ You see a na wabɛkyerɛn wo din ɛna process no sɛnea ɛteɛ wobɛbɔ wo real name wowie a na afei wakyerɛn wo din a wode yɛ sɛ dwumadi wo din ankasa de sɛn. Me din de Mena Afua Ɔdɛi Asiedu Mena Afua Ɔdɛi Asiedu meyɛ Okuapeni Paul mefi Tutu Akuapem a yɛn menan Ɛyɛ da kpe da katram eh Ɔman a wopɛ ntɛm di nyanim a wobedi ntwo Haa ɛhɔ na me fi na wɔ akansi mu de din a me di wɔ mu yɛ Mena Din no yɛ Mena M-E-N-A Sɛnea twi ho bɛka sɛ mm-e-n-a Mena Saa pɛpɛɛpɛ na ɛte na ɛba ne voutine no a eh ɛyɛ star seven one three star nine zero zero hash star seven one three star nine zero zero hash wo sɛne kɔ all network so a first edin six bɛdi kan aba ɛno me din nka ho wobɛhu sɛ next ninety nine wɔ hɔ na wabɔ ninety nine no na ɛde wakɔ next page next page me na metɔ so ten din no yɛ me na afei wobɔ ten no hyɛ hɔ a na dodow biara a wopɛ sɛ wotow ma me no, na afei woadi nhyehyɛe no so fɛfɛɛfɛ. Mede migye di sɛ woka me ho na woboa me, na saa anammɔn fɛfɛɛfɛ yi a meretu yi, woboa me a, ebewie pɛyɛ. Wopɛ sɛ wospɔnsa me koraa nso a, anka m'ani begye ho papaapa, esiane sɛ me de, mewɔ anisoadehu no, na ebia anisoadehu no a mewɔ no yɛ ade baako. Sen sɛ, ade baako nso ne sɛ, sɛ metumi anya ɔboafo ama me mu ayɛ duru no, ɛno nso ho hia. Enti baabi a wohwɛ me biara no, wopɛ sɛ woboa me na wobɔ m'akyi dɔm a, m'ani begye ho papaapa. Alright, enti ahwɛfo, sɛ wohwɛ video yi a ɛrekɔ so yi a, wobɛhu sɛ yɛde ne mfoni ne afei code no nso ato nkyɛn hɔ a eh, wankasa nso wobɛtumi ahwɛ na wadi so ɔse wobɔ star 7 1 3 star 900 hash wobɔ ne saa na afei no waselect mo sɛ option bɛba ɛba a ɛno ne di nka wo wokɔ 99 ɛhɔ deɛ ne din ne tɔ so ɛdu 10 memato me deɛ nim sɛ wo nso ahwɛ me nso ɛnkyɛ wo nso wobɛto wo deɛ nti number no ɛgu screen no so no anaasɛ ne particulars no ɛgu screen no so no ɛno ana yɛbɛhwɛ na yɛde to aba no de ama no. Na yɛmmra ne sei, sɛ yɛba Akuapem a, yɛnim sɛ Akuapem deɛ mowɔ amammerɛ pa ara. Ebi yɛ dɛn? Woba Okuapeman mu a, amanne ne amammerɛ no deɛ ɛwɔ bebree. Na yɛka sɛ amanne a, amanne yɛ sɛ biribi reba abɛsi anaa mpo yɛreyɛ biribi, nhyehyɛe a wɔbɛdi so no, ɛno na ɛkyerɛ sɛ woreyɛ amanne. Sɛ ebia aware, ɔregye aware a, amanne bɛkɔ so. Ɛno nti no, woba hɔ ma a, sɛnea yɛgye aware no, wobɛhu sɛ yɛwɔ amanne wom. Abadinto, amanne wom. Ɛɛ, sɛbi mpo mpɛn aduasa, obi fi mu na ɔreyɛ n'ayi a, amanne nso yɛ dɛn? Ɛkɔ so wom. Nti amanne no de, mentumi nka sɛ saa amanne wei na ɛyɛ o, na ɛyɛ bebree. Na sɛ nhyehyɛeɛ a ɛbɛkɔ so wom, sɛnea yɛbɛka no sɛ process no, ɛno na ɛbɛda adi sɛ, yiw, yɛwɔ amanne ne amammerɛ a ɛyɛ fɛ. Sɛ mpɛn pii no yɛn yɛn ahemmeafo anaa ahemmea sɛ wɔrekɔ ayi ase a, wobɛhu sɛ wɔasiesie wɔn ho fɛfɛɛfɛ. Amanne kwan so no, sɛ wuhu sɛ ɔhemmea bi asiesie ne ho na kɔben, na mekyerɛ sɛ kɔben yɛ ade kɔkɔɔ wɔ ase na birisi gu soro a, na ɛno no kyerɛ sɛ saa ɔhemmea no, yi no a ɔwɔ ase no, onipa ko no da mpa mu. Na sɛ wɔkɔsi onipa no pɛ na ɔde kɔben no kɔ soro na birisii ba ase a, na kyerɛ sɛ wɔakɔ akɔsie saa onipa ko no, ɔrekɔ akɔnom sikasa. Ebi wɔ hɔ a wonnim saa ade no. Saa nneɛma wei nyinaa yɛ ade a ɛwɔ hɔ a obi wɔ hɔ a onnim. Ɛnte sɛ sɛ obi wɔ hɔ sɛ mekɔ ayi ase, ɛɛ, dansinkra, W'afura ne ntama, ɔde bi asi ne mu, ɔde bi agu so. Ɔnte ase, w'ayɛ ne biara kɛkɛ. Nanso no, ama, amammerɛ kwan so no, anaa amanne kwan so no de, anka ɛsɛ sɛ, sɛ onipa no da mpam ne wɔnsie no yɛ a, ɛsɛ sɛ kɔben no kɔ ase na birisi gu soro, na kyerɛ sɛ onipa no da mpam. Wɔresie no pɛ na wɔrekɔ akɔnom ne sika sa a, ɛsɛ sɛ Bere sii no ɛba ase na kɔben ayɛ dɛn aba soro na kyerɛ sɛ wɔrenom so onipaako no sika sa hmm. Nti na sɛ wei deɛ ɛyɛ dwumadie bi a mode educate the general public sɛ na ɛbɛyɛ at least wɔn nso bɛhu deɛ ɛkɔ so na yɛbɛbisa sɛ sɛ dwumadie no ɛkɔ so a ɛyɛ dabɛn ne dabɛn na obi pɛ sɛ ɔhwɛ bi a sɛn na ɛteɛ. Ɛɛ mepakyɛw dwumadi no de ɛyɛ kwasida nkutoo na yɛ yɛ? Kwasida nkutoo ne yɛ yɛ, yɛ yɛ wɔ Akuropɔn Akuapem flip bar ɛwɔ Akuropɔn Akuapem na kwasida no nso no yɛ pɔn asɔre a nɔn yakyɛ a ne nɔn abiesa pɛpɛɛpɛ ne yɛ ahyɛ ase. na yɛahyɛ ase fɛfɛɛfɛ, ɛno nti da biara yɛwɔ nea yɛyɛ a ɛno nso no yɛ akɔnnɔ a ɛsan yɛ fɛ. Alright, na yɛba social media nso a? Mpakyɛw yiw, mprempren yi de ɛba ɛɛ Facebook live ɛwɔ Ofie TV, Ofie TV nti no ɛbɔ three pɛpɛɛpɛ na akɔ Ofie TV a, Kwasida biara wobɛhu sɛ dwumadi no twa gu wɔ hɔ. Fɛfɛɛfɛ. Ɛnã mpo no, Mister and Miss Akuapem nso wɔn page wɔ Facebook nso, wokɔ hɔ a, wobɛhu sɛ dwumadi no, etwa gu wɔ hɔ fɛfɛɛfɛ. Alright, enti sisi a yɛredi nkɔmmɔ yi, yɛmfa no sɛ obi a show interest sɛ ɔpɛ sɛ ɔboa wo na wokɔgye ahenkyɛw no de ba. Ɛɛ, number bɛn na saa nipa no betumi afrɛ wo afa so? Ɛɛ, number a wobetumi afrɛ me de afa so no yɛ zero five five five.

numbers abien so a wo nsa bɛka me. Alright na eh, mobile money nso edin bɛn na ɛwɔ saa number wei so? Eh, mobile money edin a ɛwɔ so no nea medi kan de too gua zero five five five seven one zero six five three no ɛyɛ Gloria Asiedu. Alright nti hwan na ɛnɛ yɛne no atwetwe nkɔmmɔ yi?
Nea wo ne no atwetwe eh, nea wo ne no redi nkɔmmɔ ɛnɛ da yi yɛ Mena Afua Odei Asiedu, ɔbea a ogye di sɛ Obiara betumi abɔ ne ho mmɔden wɔ abrabɔ yi mu, ɛmfa ho nea ɛkɔ so wɔ w'abrabɔ mu. Sɛ wusi pi na woyɛ w'adwene yiye se wopɛ sɛ wudi nkonim a, nkonimdi betumi aba w'akwan mu. Saa ɔbea no na ɛnnɛ da yi mo ne no retwetwe nkɔmmɔ a ogye di sɛ mmea nyinaa, sɛ ɔbea bi abɔ ne ho mmɔden a, obetumi ayɛ nkonimdini. Enti dwumadi bɛn na mudi? Mister and Miss Akuapem. twenty twenty one. A ɛtɔ dwa wɛn?
Ɛkɔ so wɔ Okuapeman mu. Kyerɛ sɛ Kuropɔn. Kuropɔn Akuapem a ne nyinaa no yɛ Okuapeman na ɛredi saa dwumadi wei. Mo hɔ district no yɛ dɛn?
Ɛyɛ Akuapem North. Nanso no, wobɔ Okuapeman mu a, ɛyɛ district abien, mansin abien na yɛaka abom, anaa mansin abiɛsa koraa. Yɛwɔ Akuapem South, Akuapem North ne Ɔkre. Akuapem North, Akuapem South ne Ɔkere. Saa amansin abiɛsa yi ka bom na ɛyɛ Okuapeman. Alright, nti ahwɛfoɔ eh, yɛde nkɔmmɔtwetwɛ no bɛsi na ansa na yɛde bɛsi no, ɔsan bɛbɔ ne number no for the last. Ɔhemmaa fɛfɛɛfɛ a me ne no twetwe nkɔmmɔ yi eh, wɔyɛ Mister and Miss akuapem a kyerɛ sɛ ɛɛ twenty twenty one yɛhwɛ ɔbaa a ogyina ne nan so otumi kasa wɔ akoduro ne botae a esi n'ani so ɛso yie a obetumi aboa na ɔno nso wama ɔman Ghana akɔ n'anim wei yɛ Ghana asɛm na yɛka wei nyɛ selfish interest anaasɛ ebi a ne self interest ɛno na yɛka ho asɛm wohwɛ ɔbɛ yɛ ɔtemi nkyɛn ne yɛ interview wankasa ada hɔ no wɔn sɛ a ah, abayewa deɛ ne ho ɔfɛ deɛ mehwɛ deɛ afiri hɔ ne sɛ wɔn nso at least ɛɛ eh, wobɛboa no. Ɔde ne mobal mɔni namba too dwa, ntsi fa namba no na boa no. Bio so, wo daele koodu no a ɔbɛkã yi a, na woetumi dze ato aba de ama no. Ntsi mede nkɔmbɔtwetwe a ne ba besi no, mbom ansaana no besi no, mɛma ɔde ne namba na afei koodu no ato dwa. Ntsi ɔnyema eh, me na. Na sɛ me na so deɛ ɛba eh, wei ɔnɛ sɛ my mother. Eh, my mother. Me maame nso deɛ afia mpo. Eh, ntsi me na eh, wo namba no si so biem a eh, ɔmbrahyia mu kakra kakra. Ansa na mesi so no, memfa nkyia kɛse mfa wo. kasafiri so anaa wɔahwɛ mfoni so na memfa mma obiara na ne titiriw yɛ okuapeman mu nyinaa mekyia obiara. Migye di sɛ yebetumi adi nkonim adi abom. Woyɛ okuapeman ni anaa wufi okuapeman mu nkutoo de a, fa wo wo mmɔdenbɔ, wo nimdeɛ, w'ahoɔden, wo sika, biribiara fa tae m'akyi, ne titiriw ɛyɛ tutu akuapemfo, past student, eh, de ma Benkum Senior High School, na kyerɛ sɛ Boosafo nyina obiara mfa ne nimdeɛ ne n'ahoɔden ntae m'akyi, Nana Appiah Ntii a ɔtɔ so anan, na tutu Akuapem hene, Nana mekyia wo papaapa, nkyia kɛse nkɔ mfa ma wo ɛnnɛ da yi, Nana wɔntumi, na kyerɛ sɛ Mankrado a ɔwɔ tutu Akuapem Ɛne ahemfo a aka nyinaa a wɔwɔ tutu akurapem nyinaa no, na n'ahemmea a ɔwɔ tutu akurapem na n'awo nso, mikyia, ne obi biara a ogye di na ɔwɔ gyidi wɔ me mu sɛ, yiw, metumi adi nkonim. Nkyia kɛse nkɔma wo. Me namba no a wobetumi asɛnde mobal mani de afa so no yɛ zero, five, five, five, seven, one, zero, six, five, three, zero, five, five, five, seven, one, zero, six, five, three, ɛnna me code no yɛ star, seven, one, three, star. nine zero zero hash star seven one three star nine zero zero hash wo sɛnne a me na me tɔ so number ten mepakyɛw to aba no ma me ɛsiane sɛ me gyedi sɛ yɛ bɛtumi adi nkunim abom ɛne adaasufo nyinaa ɛnɛ da yi ɛɛ mo hwɛ me Nyankopɔn nhyira mo na mo mfa mo nimdeɛ ne mo ahoɔden ne mpaebɔ ntaa me akyi. Alright yɛda ase nti ahwɛfoɔ yɛda mo nyinaa mo ase sɛ mo gye brɛ na mo tena afidie ho. Na mohyɛ mfitimfitiaseɛ bɛsi saa mmerɛ. Me din de Ɔdi Asɛmpa Kwadwo Agye, makra mo nyinaa.